Ahoana hoy i Ezekiela toko fahatelo amby telopolo ny andininy faharoa? Raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho, ary ny tompon-tany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy ho mpitily, ary hitan-dralehilahy fa indro avy ny sabatra, ka mitsoka ny anjomara hampitaitra ny olona izy nefa tsy mety taitra izay mandre ny feon'ny anjomara dia tonga ny sabatra ka mandripaka azy dia ho eo andohany ihany ny rano nandre ny feon'ny anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra ho ao aminy ihany ny rano fa raha nety taitra izy dia ho nahavonjy ny ainy Fa raha hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy nitairiny ny olona ary tonga ny sabatra ka mandripaka ny olona ao aminy dia matin'ny helony ihany iny nefa ny rany dia ho adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Koa ianao ry zanak'olona dia efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely, ka raha nandre ny teny aloko ny vavako ianao dia izany no entinao mananatra azy raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy ery ilay ratsy fanahy ho faty tokoa ianao nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany dia ho faty ny helony ihany izany ratsy fanahy izany fa ny rano dia ho adiniko amin'ny tanana fa raha mananatra ny ratsy fanahy ihany kosa ianao hiala amin'ny lalany ratsy fa izy no tsy mety miala amin'izany dia ho fatin'ny helo ihany izy nefa voavonjinao ny ainao ary ianao ry zanak'olona mitenena amin'ny zanak'israely hoe izao no fiteninareo ento aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay ka mihalevina amin'izany izahay Dia nahoana no mbola velona izahay? Fa lazao aminy hoe, Raha ho velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, mba ho velona. Iv, Mialà, mialà amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa no te ho faty ianareo, ry taranak'i Israely, ary hianao no zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenena hoe ny fahamarinan'ny marina tsy hahafotsy azy, Ramby amin'ny andro hadisoany, ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy tsy hahafoy azy, Ramby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiany, ary ny marina Tsy ho velona noho ny fahamarinana, raha mby amin'ny andro amin'ny tany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinana ka manao meloka, dia tsy ho tsarovany ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny heloka nataony no hahafaty azy. Diavy. Ary koa raha hoy izaho koa samy ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy, dia manao izay marina sy mahitsy ka mamerina ny nataon-tsatoka. Sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona mitady sy manao maimbo dia ho velona koa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana Amin intsony. Manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona koa. Kanefa, hoy ny zanak'Israely, Tsy marina ny fitondran'ny Tompo, nefa ny fitondran'ny tendrony no tsy marina. Raha ny marina, miala amin'ny fahamarinany ka manao mely vao be ho faty amin'izany izy, ary raha ny ratsy fanahy, miala amin'ny fahamatsiny ka manao izay marina, dia na tsy mahitsy dia ho velona amin'izany izy. Kanefa,